a swi ni tekeli problem ku a ni hi mina so ku nga ba nkarhi mi vona mi nga yi bohangi hi mi vona mi nga yi bohangi eh. nga va ku humeleli mhaka yin'wana ya nghozi eh. ndza ku ri ya hi swa ku ri ku nga va ku ri nghozi a ni leyi nga ni lahla yona ye yi tikomba yi ri kwalaya ka bokisi ni twa n'wana wa n'wansati phela loko ni nga ni nga endlangi leswiya a ni yi kuni ngopfu misisi leyi ya ha ri kona mm, loko ni kamela ndhawu yi hina makatla phela onge se no va a hima vo
baba pheni so

hoyi i mafurha lama ma tirhisaka lama ma ti-vip lama mo ka ma nga mo ka ma nga tsakamiku mi tshorisa swigelo a hi bohi n'wanuna nga bohi loko a tlela se mi nga hambani swi misaveni na jona Yo, swona sweswo

Ivi loko mi sungula siku ra n'wina mi dya yini n'wina vhele? A hi nga ha la ta tiendla vanhu vo antswa, mi la ta dya. I ha leswa swa ku ri hi ha dya mahinyahenya ha swona. Ha dya ku tipfumela hi ku ku khwiri ri amukela xin'wana na xin'wana. Ha dya matamani lama tolo na vuswa bya kona. Sweswi a ku nga ri na timpfula, hi khusini, ha dya mukhusa. Mm. Hi karhele hi madamu hi le ka madamuwani. Mm. Hi tidyela xin'wana na xin'wana lexi nga available. I ku pancha vavasati ku ri ni lava hot food. Yeah. A hi le restaurant la.
Wa ta mi wanuna n'wina.
Vere mina va hlamala lava dya ku ti-restaurant. Mi kuma khoma eh, very fork of a knife. Yo!
Va ri yini? Fork of a knife. Mi kuma ku ri Ma swi vona munhu loyi a nga tolovelanga swilo leswiya i tolovele b and t sele se hayi na hi hanya sintu hi hanya kahle a ni hluphisa twa mina u nga pfuka wa ba xanga magezi mani magezi mina mpenipeni okay so papa penny hi tshame hi vona mi la ku ta teka nsati wa vumbirhi mani hi mara ku mu laveni se i reality yaleyo
a ni ri reality reality e ya vuya hi la ku mi seta swin'wana na sungula ku xuta season five eh yo yo to mi ta swi twa kwalaya
se a mi la ku hayi mina ni vutiselakumbela la ndzi kahle ngopfu swa ntiyiso mara ni vula ku ri mara hi ni ta byela ndoro hi vanhu hi vanhu I xikalavetu. Eeh. Eeh.
A ni ta vutisa yena.
Eeh, vutisanani. A ni sometimes mi fane mi hlonipha nsati. Timhaka tin'wani a ti kahle mi publisher nsati ku biha onge yena a nga kahle. Eeh. A hi vekeni a xikhwameni na ku ri leswiya hi bula na mhana Nomi ku hi yena nsati.

vapeni va busy yini leswiwani vele um khetela mina na josimani hi
hi hi sived hi banana na nomo
or aplana nomo leswi dyiwaka He vanhu.
Hi tlhelela kwala ka Shaka Buntu ku nga ri khame. He.
Yowa.
Eh, original Peni Peni. Kambe a mi nga lwi ne?
Ah, a hi lwanga.
Mm. A hi lwanga leswi. Mm. Hi vanhu va kula hi lwi. Ya.
Eh, mi nga humi ka munhu hi. Hi, hi ndlhini.
Xichela na ku ri munhu hi na ti-mistake ta hina. Mm. A nga kona munhu wa hundred percent. Se. Loko munhu a endle five good a ta onha hi xin'we u nga khanseli five hi one Yabona. Ya. Yo. se mina i might be wrong Mm. mani a va wrong mara a swi vuli ku ri hi perfect hi fane hi holova swi kona Ndoro, i yini lexi mi vonaka onge nge mi lo kota ku va mi xi cinca hi vutomi bya n'wina a mi ta va mi xi cincini karhi hi pfala mhaka leyiwani ka siku ra namuntlha? I yini lexi a mi lavela ku ri nge swi lo jika swilo swi va hi ndlela leyiwani a ni ta va ni tsakini ngopfu ku tlula leswi ni nga tsakisa hi swona sweswiwani? Lexi mina ni nga hi xona a ni ta va ni tsake ngopfu evuton'wini bya mina loko ni vona Machangani Matsonga va khomanile va ri xilo xin'we va ri na Hosi-nkulu leyi hi nga protection in our culture. Hi vulavula hi ku ri a hi na constitutional house ya hina ya ku hlayisa ndhavuko wa hina. Loko no tshika ni famba emisaveni ni swi vona swi endlekile ni nga tlela kahle hi mbilu hinkwayo or ni hanya kahle. Hi leswi swi nga mbilwini ya mina ku ri, Why hina hi tikomba hi nga ri vanhu, hi holova hi hexe, hi va na tribalism hi hexe, hi vitanana Mutsonga, Muchangana. Hi leswi a ni lava ku ri swi hela, hi kota na hina hi va vanhu a South Africa hikuva we are more than 30 millions. And loko mo ni vutisa why we are more than 30 millions, I will explain you ku ri ti-province hinkwato i vana va hina vo vitana swichanga, vo vitana swivongo swa vamhana vona. I vana va hina, hi tele ku tlula hinkwavo. Vito ra Muchangani a hi vito leri ra ku rhuketela or va hi rhuketela ku vo hi themendhela ku hina vavanuna hi na rirhandzu ka vavasati va la South Africa. Loko mi la ku vona Xitsonga a xi thyakanga hikuva a hi ririmi ko va ku ri aka. Mara ririmi ra Changani or vito ra Changani na rona a hi vito mara ri dume hi ku the men they are very good. Hi va hi na matimba ya rirhandzu, hi na matimba hinkwaswo. Se Yo, hi dume hi sweswo ku hi na rirhandzu, ivi mihlovo leyin'wana yi kota ku hi, ku hi, ku lwa na hina, ku va sithathela vafazi va hi tekela vavasati. Hi swo sweswo, mara a, a hi nhlambha liya.
The men are very good. The men are very good, man. Mara Yeah. loko loko va famba swin'we sweswi, va ta vutisa ku, a yi xangani ku yes, Every va va woman of tsutsuma God. loko va vavasati va Mazulu or Vatswana or Vasotho.
ndoro i khensa eka ra wile ku mina hina ka siku ra namuntlha wa tivana na swi tava se ku vulavula na mukhanselara manje i khensa ku munkarhi wa n'wina dini mi hanyahanya ka siku ra namuntlha la n'wina pheni pheni i khensa swinene ngopfu bava um eh, mi hlayisaka mi yingisa mujeke wa hina hi ndlela